Үүммүт үтө күнүнэн күндү Сахабыт сирин дьоно-сэргэтэ!
Саха тыла өркөн өйбүт саамай кэрэ, саамай күндү, умнуллубат уостан түспэт ийэ тэҥэ нарын намчы, мунчаардахха, мунаардахха ырыа буолан саатытар, саамай уустук санаалары сатаан этэр кыаҕы биэрэр, ийэ тылбытыгар аналлаах «Иэйэр кутум ийэ тылым» диэн биэриибитин саҕалыыбыт. Ханнык баҕарар омук ыччатын дьонун иитэр уонна үөрэтэр биир сүрүн күүһүнэн кини тыла буолар. Оҕо төрүөҕүттэн ийэ тылын имэҥин эмсэх оҥостор, баай-дуол хомоҕой уусуран тылы истэ уонна саҥара үөрэнэр. Оҕо тугу саныырын үгүстүк этэн, саҥаран өйө тобуллар тыла-өһө өҕүллэр. Кыра саастарыттан тулалыыр ыырынан эргийэн, тылларын-өстөрүн сайыннаран, сахалыы ситимнээхтик саҥарарга үөрэтэн, төрөөбүт тылы дьиҥнээхтик эттэригэр-хааннарыгар иҥэрэллэрин курдук, саха фольклорун хомоҕой, эгэлгэ, араас умсулҕаннаах тылын, саха фольклора тыла-өһө кэрэтинэн, ис хоһооно киэҥинэн, этэр санаата дириҥинэн өрүү барыбытын сөхтөрөр.
Чабырҕах саха норуотун бэрт өрдөөҥҥү тылынан уусаран айымньыта буолар. Айымньы быһыытынан сатирическай ис хоһоонноох сытыы кылыс тыллаах. Уратыта диэн тылы имитии тыл оонньуута буолар. Чабырҕаҕа дохсун сүүрүктээх үрэх курдук лабыраччы этэн толоруллар. ардыгар ырыалаах, өрө көтөҕөр өрүттэрдээх.
Бүгүҥҥү биэриибит ыалдьыта, СССР культуратын туйгуна, Российскай Федерация үлэҕэ бэтэрээнэ, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Мэҥэ нэһилиэгин уонна Мэҥэ Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо, улуустааҕы Таммахтар литературнай холбоһук чилиэнэ Анисия Даниловна Скрябина сайда. Үтүө күнүнэн! Үтүө күнүнэн! Бүгүҥҥү биһиги ыҥырбыт тэрээһиммитигэр тиийэн кэлбиккэр тыл-сурук-бичик күнүнэн ититик истинник эҕэрдэлиибит! Дьэ, Анисия Даниловна, чабырҕах эйгэтигэр эһиги бэйэҕит хайдах киирбиккитий?
Чабырҕах диэн уус-уран тыллаах, ырыалаах-тойуктаах, көрдөөх хамсаныылаах уонна ис дэгэттээх фольклор бир дьикти көрүҥэ буолар. Бу фольклор дьикти көрүҥэр мин тыһынчы тогуз сүүс сэттэ он үс сыллаахха устуденныы сылдьаммын Сарыал студеннар ансамблларыгар алтыа буоламмыт чабырхахтаан, хомустаан кыттыбыппыт. Ол кэмтэн ылата мин чабырхаҕы сөбүлээммин кыттыһан киирэн барбытым. Онтон үлэһит буолан Мэхэ-Хаҥаласпар тиийэммин түөрт-дүөн сыл устата тохтолобуох кулуупка үлэлээбитим. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон түөрт сыллаахха төрөөбүт-үөскээбит Балтаахпар тиийэммин металлисты иһилдьэммин Мүчүк фольклорнай чабырҕах ансаамбылын тэрийбитим. Манна сүүрбэччэ улахан киһи, отучча оҕо сылдьыбыта. Манна мин динамик суруммутум, онно хас биирдии оҕо хайдах бу дьарык кэнниттэн бу дьарыкка хайдах тупсан сайдан иһэллэрин бэлиэтээн испитим. Ол түмүгүнэн тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун түөрт сыллаахха бастакы кинигэм Чабырхаҕы үөрэтии ньымалара диэн күн сирин көрбүтэ. Онтон өссө күүспэр күүс эбиллэн, тирэхтэнэн, мин чахчы даҕаны чабырҕахха, научнай өттүнэн өссө үлэлииргэ туруммутум. Уонна оннук үлэлээммин Василий Андреевич Ноговицынныын биир кэмҥэ үлэлээбиппит. Ол кэнниттэн мин Бу икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха дылы Мүчүк уонна Мүчүк Чэ фольклорнай ансаамбылларбын ийдьэ сылдьан үлэлээбитим отут биэс сыл устата. Ол тухарыттан сүрдээҕин сэҥээрбитим, чабырҕах кырдьык даҕаны ис биэтэһэ биллибэт, киэҥ ис хоһоонноох көрүҥ буолар эбит диэн этэбин.
Чабырытах киһини туох өттүнэн, ханнык хайысханан киһини сайбытан сайыннарарый? Чабырҕах лабырҕаччы, чуолкайдык, уһун тыыҥҥа тыыннаан этэр буоллаххына, кини киһиэхэ доруобуйатыгар туһалаах. Ол инниттэн чабырҕахха уһуннук дьарыктаныахха наада уонна онно арааһынай, холобур, мин Кэтээн көрөммүн түөрт көрүҥҥэ бу кэтээн көрбүтүм. Онтукабынан хайаатахпына, түмүктээн эттэхпинэ, киһи тыла чуолкай буолар уонна саха тылын умнуллубут, хаалбыт тыллары сөргүтэргэ сүрдээх интэриэһинэй буолар. Эйиигин Иэйэр кутун абылаҥа уопсайынан ыбылы ыллар ылан иһэр. Онон саха тылын сайдарыгар, үөрэтэргэр сүрдээх үчүгэй буолар. Чабырҕаҕы бу үөрэтиигэ мин ол эппитим курдук Бастыкинем тоҕуһуон түөрт сыллаахха Суруллубута, ол кэнниттэн фольклор жанрдарыгар үөрэтиигэ көмө диэн икки чаастаах кинигэм таххыбыта. Мээхаала чабырхахсыттара Чабырхахсыттара диэн Михайло Борис Николаевич көмөтүнэн уонна Тускул программам республикаҕа икки тыһыынча сэттэ аһыллаахха тахсан тарҕаммыта. Уонна икки тыһыынча тоҕус сыллаахха эмиэ саҥаттан тобудьуон көрдүүһүтүнэн чабырхаҕы үөрэтии ньымалара кинигэм иккистээн үөрэнээччим Любовь Егоровна Шишигина таһаардарбыта. Онтон икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха норуот тылынан айымньыт айымньыт Тыгар уһуйуу диэн кинигэм тахсыбыта. Билигин биэһинчэ хоһоонноохпун уонтан тахса чабырхахтаахпын, тойук, тойук, оһуохай уонна сыаҥкалар суруйабын. Биэс ырыалаахпын. Онон иэйэр кутум айар абылаҥар ылларан билигин онон дьарыктанабын.
Анисия Даниловна хас биирдии уһуйааччы то бэйэтэ туспа ньымалаах буолар дии эһиги бэйэҕит ньымаҕытын сырдатыаххыт дуо
Сөпети инниттэн оттон мин оҕолору били түмэн оҕолору дьарыктаабытым бу чабырхахха, хомуска, тойукка, оһуохайга, олоҥхоҕо үөрэппитим. Онно аан бастаан кэлээт даҕаны Сразу оһуохайдаан, тойуктаан барар кырдьык ыарахан буолар кыра оҕолорго, улахан да дьоҥҥо, ол иһин урут бастаан бэйэни уонна оҕолору дьону бэлэмнииргэ ньымаларбыттан кэпсиэҕим. Ону бастаан бу ньымаларбын икки тыһыынча сылтан оройуоҥҥа зональнайга уонна республиканскай НПК-ларга маастар-кылаастары ыытар этим. Онно бастакытынан биһиги сирэйбитин бэлэмниибит. Сирэйбитин тарбахпыт төбөтүнэн табыгынатабыт, уолбут тулатын табыгынатабыт, харахпыт тулатын табыгынатабыт. Уонна имэрийэбит сирэйбитин. Ол аата биһиги сирэйбит ньиэрбэлэрин барытын уһугуннарабыт. Онтон төбөбүтүн хамсатабыт. Пууҥҥа хаҥас, үөһээ аллара уонна эргитэбит. Үүстөгүл эргитэбит, онтон дьэ кэнники элбэтиннэрин биэрэбит. Сөп ол кэнниттэн биһиги аны харахпытын эрчийэбит. Уҥа хаҥас, уҥа хаҥас, үөһээ аллара, үөһээ аллара. Уонна харахпытын симэн уоскуйабыт.

кулгаахпытын имэрийэбит. Кулгаахпытын имэрийдэхпитинэ, биһиги ис органнарбыт точкалара барыта кулгаахпыта ырбаан, ол иһин туох-баар организммыт барыта уһуктар. Ити курдук бэйэбитин итинник саҕалаан бэлэмниибит. Ол кэнниттэн тыыныы эрчиллиитигэр киирэбит. Тыыныы эрчиллиитигэр маннык гынабыт. Муннубутунан салгыны испитигэр ылабын. Испит улаатар, испититтэн аргаайдык оодорхоонунан таһаарабын, испит эпчэйэр. Муннубутунан салгыны испитигэр ыллыбыт, испит улаатар. Онтон аргаайдык оодорхоонунан таһаарабыт. Муннубутунан салгын испитигэр ыллыбыт, испит улаатар, онтон испититтэн аргаа ити коодорҕоонунан таһаарабыт. Сү. Сөп. Онтон дьэ билигин хамсанабыт, хамсаныылаах. Салгыны муннубутунан испитигэр ыллыбыт, уҥа диэки барабыт. Хаҥас диэки эргийэбит, салгыны муннубутуттан ха! таһаарабыт. Салгыны муннубутугар испитиэр ыллыбыт, уҥа диэки бардыбыт. Хаҥас диэки эргийэбит, салгыны таһаарабыт. Ха! Муннубутунан салгыны испитиэр ыллыбыт. Онтон аргаа айдык хаҥас диэки бардыбыт. Һа, һы. Итинник диэн таһаардыбыт. Онтон приседание оҥоробут. Һа, Һа, Алгыныллыбыт. һа, һа, һа. һа. Онтон маннык хотуурунан охсор курдук ыс дорхоону сырылатан таһаарабыт. Муннутан салгына ыллыбыт. Ыс дорхоону бу муннутунан салгына ыллыбыт. Билигин аны төһө тыыммыт уһунунан чүмэчини умулларабыт, бүтэһигэр эмиэ салгынтаһарабыт. Э, тарбахпытын да мин бастаан бу биэс э, ахсаанынан үөдэтээччиппин. Бүтэһиккэ салгыным бүтүүтүгэр умуллара курдук гынан кэбиһэҕин. Өссө барды бүтэрэ. Итинник умулларабыт. Өссө бардыбыт. Итинник үрэн кэбиһэбис чүмэчини. Билигин үһүс ньымабыт артикуляция ньымата буолар. Манна аҕыс-аһаҕас дорҕоонунан тылбытын эрчийэбит. Тылбытын эрчийэхпит иннин бастаан тылбытын эрчийэбит артикуляция иннинэ. Тылбытын айахпыт иһигэр токурутабыт, дэлбистиибит.

Онтон дьэ аны фольклорбут көрүҥнэрэ ырыалаах, тойуктаах буолааччык, ол иһин буоллаҕына бу дифтоннары бастаан саҥаран баран, онтон бүтэй дорҕооннору эбэммит ыллыахпыт. Ыа, уо, иэ, үө. Дифтоннарга б, һ, дь диэн бүтэй дорҕооннору эбэбит.

Дифтоннары холбооммут биһиги сахалыы бастакы тойук бастакы хардыытыгар үөрэтиэхпитин сөп оҕолору. Онтон билигин ҥи эрчиллиим холобурум маннык. Түҥ-таҥ, түҥкүр-таҥкыр түс, тас түстэ. Итиннэ биһиги хас дорҕоон аайы уоспутун үчүгэйдик туттуохтаахпыт. Дьэ бардыбыт түҥ таҥ түҥкүр таҥкыр түс тас түс тэл түҥ таҥ түҥкүр таҥкыр түс тас түс тэй сөп итиити биһиги тылбытын эрчийдибит ити артикуляцияҕа чоҕу биһиги дьэ чабырҕа хааҕарбытыгар ырыа тойук ыллыырбытыгар тылбыт барыта чуолкай буолар итинник ньымалары оҥордохпутуна Сөпул кэнниттэн бу төрдүс ньымам буолар тылы-өйгө хатааһын диэн. Сорох оҕолор холобурун тылларын сразу нойзустаан киирэн бараллар, ону нойзустуур олох сыыһа чабырхах тылынаан бастаан үөрэнэргэ киһи тылын көрөн олорон ааҕара ол өйгөр хаалан хаалар. Ол оннук үөрэтиэхтээххин. Онтон нойосус үөрэтэн кэбиһэн баран биир тылы муннун даҕаны, бүттэ, чабырҕахпыт табыллыбат буолар. Ол иһин мин үөрэтэр оҕолорбор уонна дьоннорбор куруу тилинньэ диэн үөрэтэбин. Онон булан аан бастаан оттон бурдук олоробут уонна бу маннык өйгүн үлэлэт, толкуй, тобул, санааҕын сааһыла түргэнник ылын. өйгүн үлэлэт, толкуй-тобул, санааҕын сааһылаат, түргэнник ылын. Инньэ диэҥин бу подсознание хамаанда биэрэҕин. Интикэҕин, холобур, тылын наизус үөрэтэн бараҥҥын, хараххын симэн олорон Итиннэ кэрчиллии оҥордоххуна өссө үчүгэй буолар. Онтон аны бу өйбүт үчүгэйдик үлэлииригэр аны илиибитинэн хамсанабыт. Илиибитин бу маннык барытын бу туох баар тарбахпыт төбөлөрүн маннык гынабыт. Онно мин аны маннык илиибитин аалабын, маннаттан физика сокуонунан киһи илиитэ итийэр били аалсыһан, ол итиибитин биһиги күөмэйбитигэр биэрэбит, буурдук күөмэйбитигэр маннык аалабыт. Сөп, итинник оҥорон баран аны икки илиибинэн уруһуйдуубут тэҥҥэ. Бу үс муннук оҥоробут. үс муннуга оҥоробут. Тэҥҥэ. Онтон төгүрүгү оҥоробут. Сөп. Ол кэнниттэн тарбахпытын, илиибитин эмиэ имэрийэбит. Тарбахпытын саратан баран, тарбахпытын бу биирдии-биирдии түһэрэбит. Онтон биирдии-биирдии бу таһаарабыт. Мантыгабытын буду төһөнөн үчүгэйдик оҥорон иһэбит, түргэтээн иһэбит. Сөп. Онон бу маннык аны буоллаана биһиги ытыспыт таһынарбыт эмиэ доруобуйабытыгар туһалаах. Онон бу манан кэпсиирим бүттэ. Ытыспытын таһынан.
Анисия Даниловна бу бүгүҥҥү видеобитигэр ыалдьыттыы кэлбиккэр улаханнык диэн барҕа махтанабыт уонна чэгиэн чэбдик, доруобай эрэ буолун.
Баһыыба, эйиэхэ эмиэ туох баар үчүгэйи, кэрэни баҕарабын.
Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна Аграфена Дмитриевна Макарова аатынан Дьокуускайдааҕы культура уонна искусство үөрэҕин кыһатын Төрүт культура салаатын уһуйааччыта Мария Гаврильевна Боппойонова кини чабырҕах саха фольклоругар сайдыытын уонна оҕолорго туһаайан чабырҕаҕы хайдах үөрэтиэххэ сөбүн туһунан эһиэхэ иһитиннэриэҕэ.
Үтүө күнүнэн бүгүҥҥү тэрээһин бары кыттыылаахтара! Чабырҕах норуот тылынан, уус-уран жанрын быһыытынан бүгүҥҥү күҥҥэ хайдах быһыылаахтык тиийэн кэлбитин уонна бүгүҥҥү күҥҥэ сайдыытын туһунан бэйэм санаабын үллэстиэхпин баҕарабын. Өрөбөлүүссүйэннинэ чабырҕах уус-уран айымньы быһыытынан олус сайдыбыт кэмэ этэ. Бэлиэтииллэринэн, оҕо чабырҕаҕа Билбит-көрбүт чабырҕахтар, дьүһүн быһар, хоһуйар чабырҕахтар уонна олох оннулаах өрүттэрин күлэн-оонньоон, ыыстаан этэр, сытыы тылынан чыпчахайдыыр көрүҥнэр бааллар. Чабырҕах диэн бу санааны ханарытан этии, күлүү, үгэ ис хоһоонноох буолар. Алексей Елисеевич Кулаковскай Чабырҕаҕы кистэлэҥ ис санааны таайтаран, этии быһыытынан туттулла сылдьыбыт ньыма буолуон диэн сабаҕалыыр эбит. Чабырҕах дэбигис өйдөммөт ис хоһоонноох, үөрэ-дьүөрэ дорҕооннортон турар, биир тыынынан түргэнник этиллэр уонна чуолкай тэтимнээх буолар. чабырҕах, иитэр, өйдөтөр суолталаах этэ. Итэҕэс, итэҕэһи, омнуолааҕы саралыыр оруолун ордук күүстээхтик туһаналлар этэ. Чабырҕах уусуран самодеятельный коллективтар репертуардарыгар бигэтик киирбитэ. Оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэрбэр, хэбиэскэй киһи, Сэбиэскэй оҕо, үөрэнээччи мөлтөх өрүттэрин, омнуолаах өрүттэрин, холобур, сүрэҕэлдьээһини, хойутааһыны, иҥсэлээх, оботтоох буолууну, табахтааһыны, киэргэс буолууну, ыһыллаҕас буолууну, арыгыны, ол оннук омнуолаах өрүттэри туһана утараннар бэрт өлбөх чабырҕаҕа толорор буолаллара. Ол кэнниттэн Василий Андреевич Ноговицын бу чабырҕаҕы үөрэппит учуонай этэринэн, уларыта тутуу кэмигэр чабырҕах сатира жанрын быһыытынан ордук күүскэ сайдыбыта диэн этэр. Бу кэмҥэ республикаҕа биллэр-көстөр чабырҕахсыттар баар буолбуттара диэн кини бэлиэтиир. Оттон бүгүҥҥү күнү ылан көрөр эбит буоллахха, Чабырҕах төрүт былыргы суолтатын илдьэ сылдьар диэтэхпинэ арааһа наһаа омун буолуо суоҕа дии саныыбын. ордук ити оҕо чабырҕаҕар сыһыаннаах. Бу чабырҕаҕынан бу ньыманы туттаннар оҕо уһуйааннарыгар, оскуолаларга Олус табыгастаахтык холобур ахсаан чабырҕаҕын үөрэтиини туһаналлар бу оҕо тылын-өһүн имитэргэ, тыынын эрчийэргэ, билиитин-көрүүтүн хаҥатарга туһуланар. Холобур, билиҥҥи куорат оҕолоругар буоллун да киһи сирэйин-хараҕын, этин-хаанын хас биирдии чааһын, сүөһү холобур эмиэ этин-сиинин хас биирдии чааһын, сахалыы иһити-хомуоһу, таҥаһы-сабы уонна туттуу-хаптыы араастарын чабырҕах форматыгар олордон үөрэтэллэрин мин олус ити хайҕаллаах суол диэн уонна олус табыгастаах бу фольк оҕону фольклорга сыһыарарга, олоҥхоҕо киллэриигэ биир олус сэргэх ньыманан ньыма дии саныыбын. Бу көстүү мин санаабар инникилээх. Субу көстүү холобур оҕоҕо олус сытар, оҕо ылынаргар даҕаны дэбигис. Онон буллаҕына бу үрдээх үчүгэй саҕалааһын диэн мин ити көстүүнү сыаналыыбын. Уонна оттон бүгүҥҥү күҥҥэ сэбиэнэ тэрибит буоллахха, чабырҕаҕы биирдиилээн толорооччу аҕыйаан иһэр. Ону бэйэбит бары билэр киһибит, холобур, билигин Мария Андреевна Герасимова сэҥээрэ баар, Любовь Моргуш баар. Чэ ити курдук аҕыйах холобур киһини киһи туох илиибит тарбаҕар холобур биһи баттыахпытын сөп. Онтон оҕолорго буоллаҕына этэн этэрбит буоллахха ону улахан да дьоннорго бу кэлиҥҥи өттүгэр ордук бөлөҕүнэн толоруу сайынна. Салгыы биһиги үөрэппит кыһата төрүт культура халаатын иһин үлэлиир Оргуй Чоргуй диэн чабырҕахсыттар бөлөхтөрүн салайааччыта буоларын быһыытынан ол бөлөх үлэтин кыратык сырдатан ааһыахпын баҕарабын. Биһиги бөлөхпүт сабырхах тылын-өһүн, тэтимин, түргэнник ааҕыллыытын, бары ирдэбиллэрин тутуһар. Ол гынан баран биһиги театраль театр форматыгар киллэрэммит. Ол аата театральнай туруоруу курдук да, кыра этюд курдук холобур ити чабырҕахтарбытын оҥорон дьон дьүүлүгэр таһаарабыт. Тыаһы-ууһу туттабыт, иһит-хомуоһу туттабыт, көмө күстэри, театр туттар көмө күстэрин туһанабыт. Бу маҥнайгы туруоруубут, ото историятын кэпсиирэбит буоллахха, маҥнайгы туруоруубут Василий Андреевич Ноговицын эппитэ туох диэн. Былыр истэн олороннор, чабырхах толоруутун истэн олороннор, тугу да өйдөөбөккөлөр ити тугу-тугу диирий дииллэр эбитэ үһү диэн кэпсээбитэ. Уол онтон хайдах эрэ идеяламмыт аан маҥнай тугу да өйдөөбөт бу дьон чабырхах тылын тугу да өйдөөбөт дьон туһунан туохтурурбуппут этюд туруорбуппут онтукпут дьон-сэргэ биһириэбилин ылбыта дьэ ол кэнтэн эрэл ыламмыт хайдах эрэ били Бу маннык суолунан киһи эмиэ барыан сөп эбит ээ, бүгүҥҥү эдэр ыччакка табыгастаах, бүгүҥҥү эдэр ыччат сэргиир эбит ээ диэммит холобур дьэ ити өттүгэр үлэлээн киирэн барбыппыт. Онно биһиги дьэ билиҥҥи репертуарбытыгар элбэх ин итинник туруоруулар бааллар. Онно биһиги дьиҥ-чахчы саха олоҕун-дьаһаҕын арыйар, кини менталитетын, өйүн-санаатын тиэрдэр, Саха көрө көрүдьүөһэ уонна саха итэҕэлигэр олоҕуран үлэлии сатыыбыт. Ону таһынан дьэ бүгүҥҥү күн уратыларын, кыһалҕаларын көрдөрөр эмиэ аҕыйах туруоруулардаахпыт. Биһиги холобур ити атын форманы булбуппут да иһин, бу чабырхах сүрүн суолтата үппэтигэр, ол аата тыла-өһө баар буоларыгар, тэтимэ баар буоларыгар, э норуот сытыы тыла э баар буоларыгар ол онно үлэлиибит уонна бүгүҥҥү күҥҥэ хайдах эрэ бу дьоҥҥо тиийимтиэ буоларыгар, дьоҥҥо-сэргэҕэ э сэргэнэ турарыгар да, ол онно дьэ уонна умнуллубакка тарҕана турарыгар үлэлиибит дии саныыбыт. Ити ньыманы онтон мин көрдөхпүнэ элбэх холобур туох улуустарга эҥин туһанар буолбуттар биһиги ону олох сирбэппит ити биһиги бэйэбит үөрэппит тоҕолорбут тиийэн игин туруораллар ол буллаҕына холобур ити эмиэ чабырхах бэйэтин биир сайдыы быһыытынан дуу бүгүҥҥү олоххо холобур сөп түбэһэн биэрэн инники өттүгэр холобур эмиэ кини тыыннаах хааларын туһугар холобур инник суолу биһиги тот табыгастаах диэн сыаналыыбын
Аграфена Дмитриевна Макарова аатынан Дьокуускайдааҕы искусство уонна культура колледжын төрүт сала үһүс курсун устудьуоннарын бээлэрэ толору чабырҕахтарын көрүөҕүн.

Онуоха Дьокуускайтан дьуорбаах хаһаах тоҕоон игиллэрэ тахсан иһэн тоҕой тоҕус биэрэстэ хаалтын кэннэ тугун эрэ көһөрөн кээспит. Саха чаҕылхай чабырҕаан саха өһүн хоһоонун саха тыл таабырынан саха историятын саха олоҥхутун саха бырабилиэхтээх төрүттэрбит тумулургуттан тугуна олорбутун тугу үлэбитин тугунан тыыммыттарын биилэр эрэ буоллахпына биирии эрэ буоллахпына дириҥ сиэстэнэхпитин үннэстинэ төлкөннөхпүт сананала саргыланахпыт

Сыыста суоххун сибээстээхтик сэһэргииргэ тылтабыта турга дьүөрэлээн-дьүөргэ үөрэниэх тустааххын. Онно суолуйаҕа аан бастатан туран чаҕылхай чабырҕах.

Уус-уран тыллаах айымньы улаҕалаах ис хоһоонноох, уларыйар-эргийэр тустаах, уйан көрүҥэ чообуо чабырҕах. Урукку хаалбыт тылларбыт, уһуктар эбиттэр билигин удьуор ууһунан бэриллэн, ураты тыынынан саҕыллан, урааҥхай саха сытыы сүмэтэ удурҕаччы киһини уҕарыттын, уоттаах ууну куруук иһээччини улдьаа суоҕу саралаатын. Умсугуйан үөрэ-көтө үөрэтиҥ, угуттуур кэриэтэ хайҕаллаах, уһуннаахай киэҥ биэтэстээх уоттаах кылыс чугдаардын. Улан оройгунан өйдөөн, умнуллубат гына хатаан, угуйар-чаҥыйар чабырҕаҕы уруйдуу чаҕаарыйа чоргуй. Бу курдук Анисия Даниловна сүрдээх үчүгэй чабырҕах туһунан хоһоонунан бүгүҥҥү биэриибитин түмүктүүрбүтүн көҥүллээн. Аныгыс көрсүөххэ диэри.